a niŋ wula ti bɔhim Dagbani yilinima ni ti yuun pali li yaha suhi maa ti yaba Sabluunaa Yaakuba ŋun biɛŋ kpaŋ o bia la Sabluunaa Abla ŋun biɛŋ kpaŋ o yɛtɔɣa ka n sa zaŋ pi li ka lee yɛri o ni daa mali alihurili shɛm Naawuni zaŋm ti na bɔŋ hal daliri daa yaa ti niŋya saha shɛli Dagbaŋ giragira daa yaa noya ka bɛ doli gbahi. n yaba a buri yi nin kpɛma ni n yaba a daa nin kpɛma n ti kpari yɛra maa n woli ba mi boba ni yaɣa di zuɣu gambaa ŋɔ ka bi daa zaŋ ti yaba maa sabilim ni a bi lahi ŋun biɛni kpaŋ o mini ti yaba a faanjura n ti kpari yɛra ŋɔ maa Lɔɔ Ibrahim Mahama nim mi ka bi woli ba luɣu shɛŋa di zuɣu bin daa bɛ gambaa ŋɔ maa di daa ku niŋ ka bi mali jiŋli a faanjura pun yɛli sabuligi naa bi mɔri jiŋli ti puhi ma bɛ yi kuli mɔri jiŋli wuhi sabuligi naa bi mɔri jiŋli ti puhi ma ni nahi shɛli ka o ti yɛli sabuligi naa a bi lahi wum biɛŋ kpaŋ ni bi mɔri jiŋli ti puhi ma a ba deei afa a ba afa ee ti nabihi mali taba a yi wula kpɛri ni hali ka bi ti zaŋ mini a ti yɔ kpɛ bɛ yi kuli mɔri jiŋli ti paɣi ma bɛ yi kuli mɔri jiŋli ti paɣi ma. nyɛ ŋun daa mali alihurili shɛm ka di nyɛla o diɛmdi o maŋa dizuɣu o daa mali alihurili pam dizuɣu n ba piri nima Dagbaŋ a ni daa nyili ŋɔ Afa Gyura n boŋo Loy Ibrahim Mahama n boŋo paɣa bia luya zaŋma naa mahimaŋ yaa n ti tali n paɣa daa ma ta yaa n ti tali bani kuli mɛ a ni daa nyili gooni ŋɔ zali hali wayo ka gooni maa na zaya maa din kala nangban kpeeni di zuɣu ti yaba salona bila ŋun biɛŋ kpaŋ maa o ba mabia naai naai mahim maŋ kurili ŋun jɛri zaa chaŋ daa zaɣasi o yiŋ niŋ kalibu ka doli kaani bundaamba daa yi o ni kuli o ka o naasikaya bia n daa yɛli maa Laati yɛli naa mahimaŋ kurili maa o ni daa yɛn pili niŋ suŋ ka o daa zaŋ pili di zuɣu pɔi ka o lahi di suŋ maa gba o ni daa yɛn na bi yaŋ o mini ti yaba gbuluŋ la naa bu naa yab kumbu ni naa yiribili ŋun ʒiya ŋɔ maa o ba o mini naa mahimaŋ kurili o gohim daa woligiri ba hali daliri daa niŋ gba ka gbuluŋ la naa bu ŋɔ maa wan daa be nyɔŋ polo. Zuŋɔ kuɣ shɛŋa din za ofiisinim ni n-waai ni karachinim ŋɔ gindɔŋɔ lahiʒibu n-daa nyɛ li ka o da li ka di paana Dagbaŋ ni a gbɛwaayili. Bɛ daa chanimi ti yuuni kuɣ maa ni o sim ŋun be nyɔŋ la ni ŋun tooi li maa na. A yɛm ni a mahimaŋ kurili yi daa ʒi di zuɣu ka di waai ni o ka di nyɛla lahiʒibu ka o mini Naawuni beni ka dalirisi niŋ ni a mahimaŋ kurili ŋɔ maa wan ti yi suŋ. o dila tampiŋ wa yi tampiŋ o dila miɛɣu miɛɣu maa ka o daa zaŋ chaŋ ti di yani di zuɣu hali ka ti yaba ni a ni tɔni naai yisa fɔn paɣa bia chichi Dagbaŋ bihi a ni a tooi baŋda yisa a ni o bi yɛli baŋmi o nu kpubili ŋɔ ti ŋmari bi buɣu lɛbigi o nangbaŋ chuɣili ni ŋɔ maa ka o mali wurimdi o tabi yɛla. ŋun daa kani di saha a yɛli mi ni a mahimaŋ kurili maa ŋuni n daa diri yɛni ka naan tɔni ni a Yaakuba o daa dirila gbuliŋ ka o zo n ti paai ni a ba piri saɣa nari ni a lahi saha ka zoli kurili n diri saɣa nari ŋɔ zoli naawuni wɛn bia n kamina ni a ti sɔŋ ma ka n nya naan tɔni ŋɔ maa bozuɣu ka o daa boli o bia maa daliri n daa niŋ a yɛli mi ni a mahimaŋ kurili o ni daa diri tampiŋ o daa zaŋ li a ti yaba Naa Danzɔri kuɣili maa n kana savulibu n ti pa talima naan tɔni Naa Yaakuba maa zuɣu lala saha ka bɛ daa booni o la Yaakubu Kumpaliyiŋga ni zuɣu watalim ba n daa bala maa ka daliri ti niŋ ka o nyɛ Naa Gbewaa zuu n diri saha narigu ka naan tɔŋ lu ka o chaŋ ti paagi o ni o zaŋɔ ti paagi o ba ka o zaŋ naan tɔŋ maa ti o ka a yaba naa mahima n-kuriya ni o yɛn zaŋla naan tɔŋ maa ti o simla ŋun nyɛ tiɣ naa lala saha ka gbuliŋ lana abu ka o pa dirila tiɣu tiɣ naa abu di saha n-daa nyɛ ti yaba gbuliŋ lana abu maa ka o nyɛ tiɣ naa ka o yɛn hinduuma n-dambiya o yɛn naan tɔŋ ŋɔ maa n di yi ka karini kuumbuŋ n-nyɛ ni mali kar shɛli to dinzuɣu n yaɣi nyɛla kuumbuŋ dinzuɣu a yi bɔri ma mi hali kuumbuŋ na bi lu Gbuliŋ lana ŋɔ maa o ni bɔri naan tɔŋ maa ti o zaŋ naan tɔŋ maa ti o n soli n bala ka zaŋ gbuliŋ maa ti ma ka naan dan zoli kuɣili gba doya n bɔri naan tɔŋ tiri gbuliŋ lana maa a yi nya zuɣusigu n lan yɛli gubiri maa na ka naan Mahama kuriya hi ka che man ni mi ka naan tɔŋ ŋɔ nyin ka n ni mali li tira nyini n simi ŋɔ tiɣi naa ŋɔ wuyo n yab m ma yili m ba domi n yab ni a kumu ni a shiri o aluda pala. ban kahi tiri goma ni kahi labisi ban daa yɛra ba ni yɛn kpɛ ban pila bin kurigili ban daa yɛra ba ni pun kpɛ ka o ma yili n daa yɛn naan tɔŋ ŋɔ maa o yɛn zaŋ liiga karili n yab kum ni a shiri o ma yili n bala maa dizuɣu kum bɔŋɔ ka n mali kari di saha n daa nyɛ ayaba naa mahaman kuro daa zaŋ naan tɔŋ maa ti naan tɔn naa yaakuba ka daa labisi gbuluŋ maa ti gbuluŋ lana abu hali ka taarihi nim kana gba ni Naa Mahaman Kuro daa yɛliya ni ayi wuhi nyin ka bɛ ku yɛn zaŋ Naa Tɔŋ maa ti a yi ni zaŋ taɣi gbuliŋlana ka a zaŋ tɔɣ o ni lahi daa niŋ ka o ni a deei Naa Tɔŋ na ti ti gbuliŋlana ka bɛ yɛl o gbuliŋkparigu ka naan zaŋ gbuliŋ maa mi n-yɛl o ti o daa deeila Naa Tɔŋ kparigu na ka bɛ ti zaŋ yɛli gbuliŋlana saa gbuliŋ dɔna ka bɛ naan zaŋ gbuliŋkparigu yɛl o mi Yoo naa Mahamani kuli daa ʒimi ni ŋun ka o mali tira ka o yɛl o ni ka o soli m-bala n nya bilichiinsi ni ka o soli m-bala di zuɣu ka naa Mahamani kuli daa zaŋ naa tɔŋ maa n-ti naa tɔn naa Yaakuba ka zaŋ gbuliŋ maa n-ti tiɣ naa Abu gbuliŋ lana Abu m-bala maa yuli ya ka gbuliŋ lana Abu ka o diri gbuliŋ di yiri daa yɛn niŋ ka kuŋbuŋ lu ka naa Mahamani kuli be o nyɛvili ni bɔndaa yɛn niŋ ka gbuŋ lana buku paai kum bɔŋɔ ka Naawuni mi n-niŋ ni a mahim maŋ kɔro ni ʒini yɛn gbanda zuɣu o bi leei kum bɔŋɔ o bi leei kum bɔŋɔ Kumbunaa ya Musa wara kanla 1930 ka bɛ mali kuli ka lan ti kum Naa Dahimani ka kum Naa Dahimani deei 1930 maa n-niŋ chira ata ka lan kani 1930 maa Di saha ka Naa Buru ni lɛhirimi maa o bin labi ka Naa Buru ti naan yi zaŋ lala kuŋbu ŋɔ maa tatabo yaha n lahi zaŋ ti Kumu Naa yili kpɛma Abiwa bia Ʒɛduɣu ni o ku ti kuliga Ʒɛduɣu mini o ku zaŋ daɣiri Jɛrigi ʒɛm piɛ to sɔri bɔri lala o daa bi nya ka Jɛrigi ʒɛm piɛ to maa Kumu Naa yili kpɛma ka o niŋ yuma apɔin 1937 la ka o daa kani. ka a yaba ni a buri shɛtan kuɣili. Wula hali yi ku m-buŋ, ŋun naai ku m-buŋ ni a alaha sani. Gbuŋgbuŋ turi babili, dama yi ka bali pun bili fir. Dinzuɣu ka Naa Mahimaŋkuro daa bi leei kuŋbuŋ ŋɔ maa. Dinzuɣu Naa Mahimaŋkuro daa yɛla gba ni di yi di daa niŋ ka kuŋbuŋ na bi leei ka o daa di yɛn ŋɔ maa, o daa yɛn zaŋla kuŋbuŋ maa n-ti lala tiɣ naa ŋɔ maa. Yi nya? di zuɣu ka Naawuni miri aya ni o di leei kum bɔŋɔ di zuɣu ka ti yaba gbuluŋ la ni a bu maa ka o daa kpalim gbuluŋ ka o bia ka o ti di gbuluŋ ka o bia ka o ti di kum bɔŋɔ hali o yɛn ŋun na bɔbiri kum bɔŋɔ maa kumbɔŋ naa yiri bila kumbɔŋ naa yiri bila ʒiri m-pili ŋariŋ m-pili ŋmabo chɛ ŋariŋ m-pili bilichini karigu ŋun lahi bɔbiri kumbɔŋ ŋɔ maa dizuɣu a mi ka a ti yuli teeba kumu ni a dahi mani ku niŋ niŋ shɛli ka ban tabi noya gari kɔbiga hali dali daa nima wan daa di kuŋ buŋ teeba gushɛ ni a yaa kuba adaka buni na ti yuun tabi ka shɛli lahi kani wala a gbaai o bipuɣimbila n zaŋ ti o ŋun kubu ni a dahi mani maa ka o na bi zaŋ o niŋ o paɣa ka kani ka wuchɛna Yaakubu yɛli ma n ni ku taai maa n taai mi maa ka bi daa labisi o ti o zuu maa ŋun daa nyɛ kpaligi ni asalifu n ŋɔ kpaligi ni asalifu ka o daa deegi o ba paɣa ŋɔ maa Gushɛna Yaakubu bia maa n ti yɛn dɔɣi n dɔɣi o pa kpaŋ la ka di a yi ni pa kpaŋ maa ni bɛ nyam shɛm maa shee o zaŋ o ti fɔn nima ka daa zaŋ o kuna saviligi fɔŋ ni n ti ti Alahaji Fushɛŋ Kufa Jah ka o ti yɛn dɔɣi n dɔɣi savelugu Alahaji Zabira nim la Alahaji Dɔbiɛɣu nim la o mabiligu daa yaɣiya doo kum ni adahimani ŋɔ maa o bia daa lahi bɛni n ʒi tamali ŋɔ ka bi booni o abu kpaliga Abu kpaligi maa bia ka bi booni Abu Alasan ka o ʒi n dasina eriya la birichin karigu naawuni niŋ a barika niŋ dizuɣu ka ti yaba kuŋ n ni a yiri ŋɔ maa ka o daa di gbiliŋ kamani chira apoin zaŋ na ti lahi diri kumbuŋ ŋɔ maa ni o nɛnta faif maa ka o daa di kumbuŋ hali o yuli ŋuni n na bɔbiri kumbuŋ ŋɔ maa kum ni ayiribila ni ʒiri n piri ŋarim puli ŋmari chee ŋarim puli kanbaŋ paɣa bia n nyɛ o ka dii chɛri mɔri paɣa bia n nyɛ o lala ti yaba gbiriŋ lana abɔŋɔ maa o gba zaa ma bi zɔri o gba zaa simdi a lan nyɛla zuɣulan mahammaŋ ti kpulli zuɣulan mahammaŋ ti kpulli n yi ba ti kpulli ka n viiri nyɛla yoɣu rani n ba doo a yi kuli je nyaanzum nyin miri ka a tumdi nyaanzum tuma yaa

ka o ni a ʒiri o sim ŋɔ maa ŋuni daa nyɛ gbuliŋlana abu ka bɛ chana ka o ti ni a yɛli o mayin nim ŋɔ maa o yɛn mini n sim ŋɔ maa ti ni be shɛm maa n ni bɔri ni di leela dɔɣim di zuɣu o timiya ma paɣa ka n ti o ka ti simtali maa ka di lee dɔɣim ka bɛ daa ti o paɣa ka o zaŋ ti o sim maa gbuliŋlana abu ka o ti yɛn dɔɣidɔɣi ka o mini a yiri bili ŋɔ maa. zuɣu ma yili n nyɛ diya ka dii la zuɣu a yi chaŋ ni yɛn baŋ ni o ma yili n shiri ba la maa di zuɣu ka di gbaŋ yɛra ni simli din viɛla din lee dɔɣim zuɣu o ni ma yili n nyɛ ka dii ŋɔ maa ni a yaba kumbuni ni a yiribili ŋun diri ŋɔ maa. Kumbɔŋɔ maa mi ti yɛli ni a yɛm n-nyɛ o. Kumbɔŋɔ maa mi tiŋ kurili n-nyɛ li. M ba pirinima kukoli yaa niŋ waɣiligu. Yino yino yɛligu jɛra ni niŋ yɛndana Paguri Naa.